Dasima bilichini nima yi kum daa yi kpahi zuɣusima wulana ka n ku kana n ti ŋmɛri ni puhi zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun nyɛ o maŋ din niŋ gahindini ŋɔ puuni ka ku yɛn puhi ka paɣi n folo wayisi zaɣisiri nangban yiŋga saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ ti yuutuub chanali maa di na mali la gadama bɛla di zuɣu ban doli ma yuutuub maa puuni bin nya ka n yi posti viidiyonima ni Ka vuri din yɔri background maa yɛn yɔri mi amaa man maŋmaŋ ni yɛli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ di bi yɛn yirina. Page maa na malila gadama biɛla di zuɣu ti kuli nyɛla ban be di yɛltɔɣa puuni. Zuŋɔ m mi kamina ni nti yɛla n daa kala life na ka di fiila shɛli ka di zuɣu chɛ ka niriba ŋmaai lala dini maa ka bi ŋmaai li viɛnyɛliŋga. m post li ka a saha ka di ti ma wahala ni zuɣu puri biili pam toro niriba call ma pam ka che ban voice ti ma whatsapp zuɣu ayi ka m bi tooi reply sheba to lala ninvuɣu sheba ban call ma ni ban voice ti ma message whatsapp zuɣu yi zuɣu kanduna maa din ka n kaanti ni yi ti nya n daa yeliya Kube yɛltɔɣa. ka yɛliya, Napɔŋmam bil piɛlli yiŋ ŋmana zaɣ piɛlli la, o yɛtɔɣa di niŋ ka a bɔri saha a ni yɛn niŋ o shɛm. Laa kpaakpa maa, kubɛ, nachimba ni daa yɛn ŋmɛri ŋmari shɛli la, din kaya nyɛla maa, Di niŋ ka yɛli ka di yiɣisi ka di zooi a biɛhigu ni, silimiiŋ ni boli binshɛɣu ni promise and fail, promise and fail, din dee niŋ ka di zooi a biɛhigu puuni. Lala yɛla dibanu di yɛtɔɣa ka n yɛn yɛli, ka a pɔi ka n yɛn yɛl a li, N yɛn timla sandaa ni niŋ followers zaa naŋgban yiŋga, to domi alaamishi mini alahiri ka n kanna live, amaa alaamishi dala n daa bi tooi kana, alahiri dala gba n daa bi tooi kana, amaa di malila bukaata ni n yɛli daliri shɛli din chɛ ka yi ni wula ka yi bi nya ma, Tino bina ʒi n-nyɛ doo biɛɣu, a yi ka ti lan nya o kpali. N daa pun ti nya lahabali yɛri n tooi niŋ ka di kana bee ka di bi kana. N daa kpala ankara polo. M mi ni daa be luɣ shɛli maa daa nyɛla din mali vuri. N yi daa kana laif maa, salo maa daa naan ku di laif maa daafaani. Alaadali maa mi, n daa be loori ni kunna. N daa paana kamani Min ti pihitala yaɣi kaman kurigu pii kpɛna, to amaa ka wumsim lee mali ma. N yɛn kana life maa di ku chaŋ salo maa ni bɔri shɛm. Ka n daa di ŋɔ, n daa sam biɛnkuli din be nyaaŋa chaŋ n chani zaŋ zali Naawuni zaŋ ti nyɛvuya paagi alaamishi dali ka ti lee kana nti tuɣi. To di zuɣu n ku yɛn zala kpɛŋɔ ka puhi ka paɣi Ankaranim maa zaasa naŋgban yiŋga. Di ba bahim kpunkpaan daana nima ka a sahi, bɛ daa nyɛla ban gbubi ka di kpɛm pam. Ka di ku mali bukaata ni n zani ka puhi ka paɣi ba ni bɛ ni daa kuli kpaŋ maŋ ka gbubi ma shɛm maa. N niŋ nintiɣili pam. A kana ti yuli ti ma bia. O nyɛla MC ka nyɛ ŋun be Kunkpaan daa ni. Controller e Bimbila Dagbani bia n-nyɛ o. Paamaman ka a gba zaa chaŋ ti fuli o Yoda accounts maa. N o gba zaa nyɛla ŋun kpaŋ ni o maŋ industry maa puuni pam. Ka di mali bukaata n-ti yuli o gba zaa yɛltɔɣa biɛla. Controller a ku wumda, ŋmɛri ni kpuɣi na. Naawuni chɛli biɛhigu. Dagbamb yɛliya ni kpɛm dondoliya, di sola kpɛm gballi. Ka ninkura yɛti, N amir ka a ti suhuri ni Naawuni, N Naawuni kum a dim, Naawuni yi ku a dim, a zuusim pa bɛ wunni. Dizuɣu miri ka a ti suhuri Naawuni ni a dindali kpi. Chɛ ka a dindani beni, ka yi kari tab ka wala gbabiri. Pam beni ka kpaŋmaŋ maa yiri a sani na ka di nyɛla yaa jɛlinsi la n-zaŋ chaŋ a kpaŋ ni a maŋ maa. A mi naai niŋ fiili ban yɛn la maa bɛn la, di zuɣu a di mini o ni yi ti gahi shɛli a o dɔktii ŋun waɣa. N daa yɛlimi. ya ni niŋ daliri ka di nyɛla yɛli ka di yiɣisi zuuli a biɛhigu puuni hee pɔi ka n yɛli n bi bɔri n viidiyo ŋɔ nyaŋ naanyi ka a ti bɔri ma bɔri shɛli wummi bachini maa ni sɔŋ li shɛm a yi bi wum shɛli di ka dinni a ni wum shɛli to nyin niŋmi lala di lan kana ti bɔhiri ma nyin tɛha taala n ŋɔ ka ŋɔ ka a yi niŋ ŋɔ n bi bɔra yɛtɔɣa. n bila n bɔri ni vidiyo nya alan ka ti bɔhiri mali bɔhisi ha dagbambu bɔrila bɔhisi bɔhibila halli n tiɛni bɔhi ba hali di ko kabbu n bɔŋɔ ni shɛm nyɛ bɔhibili puuni o bɔha ka binshɛɣu kam mi puuni ka bɔhisi be di pala n zɔrila bɔhisi bɔhibu ŋun kam doli ma viɛnyɛla o mini bi zɔri bɔhisi amaa shɛba bɔhirila bɔhi shɛŋa ka di ŋmanila kamani yaa kamani o ku ʒila firi o bi niŋdi binshɛɣu ka bɔra yaa ni o ku agba tuma pahi n yɛliya saha shɛli kam n bi kpuɣila a yɛlisim ŋɔ ka di lɛbi n tuma n ŋɔ mi ni nyɛhiri nyɔni taba Dam ya deeta ti mi ma ŋ-ŋɔ, yɛlimuɣisili bɛn ŋ-ŋɔ, ŋ-ŋɔ ti nyari nyɔni taba, amaa m bi kpuɣi li n-tuma. N yi ti mali saha ka n niŋ, n yi ka saha taali ka di puuni. To di zuɣu m bi bɔri ni a kana ti yaa lan bɔhiri ma di bɔhisi yaha. Ni m mi li shɛm tari ka yɛn yɛli a maa, tɔ a gba yi mi shɛm, tɔ di ŋɔ a gba yɛn zaŋ pahi, amaa mani ni mi shɛm din ka yɛn zaŋ yɛli a ŋɔ. Nyini mini nini ku gbaai shaawara ka o yɛla zaɣila to yɛn niŋla ŋ-ŋɔ taa faanali a ti bi lee wumli ka a mini nini gbaai ŋ-ŋɔ ayi a ti bi lee wumli hmm to kpaŋ maa maŋa ka a chaŋ ti da kubɛ zaɣ kuŋ maa n kuna n ti bo pɛn n sab a yuli paɣa nya bee doo nya n sab a yuli niŋ takara ka ku chɛli zaɣ bilifu n bɔri ka a sabili ka di kpabili ka yɛn mulisi ka di nyɛ zaɣ karili ku niŋli ka mulisili zaɣ waɣanli n ŋɔ kpaakpa maa nin bihi din bɛ di zuɣusaa maa ka a chibi zaɣ yinga voli chibimoli ka kom maa na dii ku tooi yirina a yi chibili voli a ni sabi a yuli maa ka a foosilli n dihili kpɛhi kpaakpa maa puuni Yuŋ ka a yi niŋ la, ka lo nia ti li zaŋ chaŋ a daalikauli shɛŋa, a mini niriba gbaai zali ka di yiɣisi. Hey, m ba! Yɛtɔɣ shɛli ka n ni yɛn yɛl a maa, dindin ka ti yɛtɔɣ maa baai saɣisibu ka n ni yɛn ti nɛma maa ni, amaa lala saɣisibu maa ni chɛ zali kpalim fasara yɛli ka guhi din nyɛ kpamli, ka a dihi li niŋ di puuni, ka zaŋ li kpɛh a duu Yuŋ. n ti lo nia zaŋ chaŋ a mini niriba sunsuuni yɛli ka di yiɣisi a biɛhigu puuni. Paɣ ka n-gbaag a alikauli, doo n-gbaag a alikauli, so n-gbaag a alikauli ni o ni ʒiya n-chaŋ Siimiin tiŋa, so n-yɛn ti aliɣi ni a niŋ daguli. Alikauli wula ka bɛ gbaara bɛ yi ku gbaag a a ti bi baŋ ni soli. M ba piri alikauli a lee pala a kpaŋ laa man ka a teegi n gba zaa yɛla ka a zaŋ li sɔŋ a duu ka biɛɣu neeg a asibashi mahili. A ku bihi ni yi yina, a bee m-paɣi a noli ni, a bee n-di, a bee n-yɛl yɛtɔɣa garigi so, hal kom bi yɛn kpe a noli ni, ka a kpuɣi kpaakpa maa yina. Yɛlli a suhu ni, Yɛl ka di yiɣisi din bem mini sali ni sunsuuni bee m mini biɛhigu biɛhigu puuni, nyini mi din yiri luɣ shɛli na, ka gbaai ka di yiɣisi ka di zooi a biɛhigu ni. Lala yɛlli ŋɔ ka n yɛn wuri n zuŋɔ dabisili ŋɔ, ka di ku lan ka m biɛhigu n ku mali ku wara, ka gbaai kpaakpa maa n-ŋu. Nyaŋ kuɣili bee kurigu, a ni ku baŋ binyɛra ka zaŋ yi zaŋli fiɛbi kpaakpa maa, yi zaŋli fiɛbi kpaakpa maa fiɛbili din ŋma ka a ku gbaai li ŋ-ŋɔ, ka zaŋ ŋmɛlaa bini a A ŋmɛli laa ka kpaakpa maa, kpaŋa maŋ ka a ku ŋmɛli ka di chɛrisi chɛrisi. A ŋmɛ n-chɛrisi laa, hee! M ba piraaba ŋubirili. Ŋun kam be nimaani kam mi ni yɛl yɛtɔɣ shɛŋa nyin miri ka a ŋub kpaakpa maa. O yɛli ka di yiɣisi maa ti ti n ti lab nyin sanda ka ŋun niŋ wula? Aai, ka yɛla shee ŋun zuɣu di ku ŋmaligi n-nyɛ ŋmaliga n-ka chɛ biŋkɔbiri n-yɛn ŋub o, bɛ koin doya ni ti bahi yoli o, bo n-yɛn dil o, a ku ŋmalila a bilahi ŋubiri li. Dinzuɣu n yɛra mi, a ti ʒiya ka biŋŋma kpaakpa la nyin niŋ n-siɣ a, n miri ka a dii chaŋ ti gahindi ŋubiri ka mi a lihi a ka di lu maa, kum bee kuri. Amaa ni yɛri ŋɔ, di nyɛla Naawuni ni yu so. Di mili dirila Naawuni ni saɣi ni di dim so. Di zuɣu di yɛn ʒiri a n-gin na, amaa Naawuni yiko puuni ka a mali nasara. Amaa n yɛri a mi, yi a zuɣu vihi a bi mali sɔŋdi palli zuɣu loori ka mi ku noli sooja ni loori ni noli. To di zuɣu lala bini ŋɔ, a gba chaŋ ti buɣisi ka ti nya nya m pa shɛli ka Naawuni yu ka di tum ti a, kaman ti ni pun ku mi ka ti ni be shɛm. So yɛn chaŋla so sani, o chaŋ m-ba yi ʒini a sani ti deei kabiri, ka bawula n-gba yaa lan doli m-ba yi ʒini a sani ti deei kabiri, ka yɛn kabiri a ti tɔhi m-ba wula ŋun dina yaa bi tum na. A mi n ba yi ʒina kabiri maa di lee bi tuuni m-bi ti ku tooi kol la? Di wuhiri ni sokam malila o ni chani ni ŋmari shɛli ni o ni ʒiri zuɣu shɛli. To di zuɣu ni ku yɛn yɛlila li shɛm bala maa. Chaŋ bahi ka labina nti yɛla ti napɔŋ ŋmani maa o mi yɛtɔɣa. N yɛla saha shɛlikam man wula mi la o ni gari maa ni gari so ŋɔ Naawuni m-mi o.